Mal-ewwel Sibt mar fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa u mhux bħall-kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu mniġġes. U qabad jgħajjat u jgħid, Aħna x'għandna x'naqsmu? Ġesù ta' Nazaret, ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesù kmandah, Iskot, qallu, u oħroġ minnha. Imbagħad l-ispirtu mniġġes lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U lkoll stagħġbu u bdew jistaqsu xulxin u jgħidu, Dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-setgħa? Sa l-ispirti mniddsa jikkmanda, u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan ir-Raba' Ħadd ta' matul is-sena qegħdin inkomplu niskopru min hu Ġesù. U l-Vanġelu tal-lum jurina żewġ affarijiet importanti ta' min hu Ġesù. L-ewwel nett, Ġesù Huwa li magħna. Huwa dak li ġie biex jgħallem, biex juri min hu tassew Alla. U allura Ġesù jmur fis-sinagoga. Ġeneralment il-Lhud kienu jmorru s-sinagoga fil-jum tas-Sibt. Il-jum li fih huma kienu. jinqatgħu mill-affarijiet ta' rutina, mix-xogħol tagħhom, biex hemmhekk f'dan il-post qaddis ikunu jistgħu jisimgħu l-Kelma, jirriflettu fuq il-Kelma t'Alla. U allura Ġesù wkoll jinqeda f'dan il-mument, imur fis-sinagoga ta' Kafarnawm, biex hemmhekk ukoll huwa jisma' l-qari tal-Kotba Mqaddsa, il-qari mill-Antik Testment. imma anki wkoll jispjega li dak kollu li nsibu fl-Antik Testment jilħaq il-milja tiegħu fil-persuna tiegħu stess. Ġesù jurina l-importanza tat-tagħlim. Aħna wkoll irridu nkomplu nitgħallmu. Irridu nħallu 'l Ġesù jkompli jgħallimna l-Kelma tiegħu. Għax il-ħajja tagħna, nisranija, trid tkun mibnija fuq it-tagħlim li ħallielna Ġesù. Fit-tieni parti tal-Vanġelu tal-lum, li kien meħud minn San Mark, għandna dan il-miraklu li għamel Ġesù fuq dan il-bniedem li kien, ippussessat minn spirtu imniġġes. Għall-kelma ta' Ġesù, dan il-bniedem isib il-ħelsien, jillibera ruħu minn dan l-ispirtu. Naraw allura l-qawwa fejjieqa li kellu Ġesù. Ġesù li kellu s-setgħa li jagħmel il-mirakli, Ġesù li kellu s-setgħa li jneħħi dan l-ispirtu mniġġes. Ċertament, dan ukoll importanti li naħsbu fuqu aħna wkoll. Ġesù l-istess lilna jrid jilliberana, irid jilliberana mid-dnubiet tagħna, irid jilliberana mill-iżbalji. li aħna nagħmlu. Ġesù mhux se jikkundannana, imma fl-istess ħin Ġesù qiegħed ukoll iħeġġiġna biex nimxu warajh, biex ngħixu fil-grazzja tiegħu, inkunu nies ħielsa, nies li ma nibżgħux inwasslu l-kelma ta' Ġesù, b'mod speċjali anki wkoll bl-eżempji tagħna. Ejjew għalhekk f'dan ir-raba' Ħadd ta' matul is-sena nilqgħu din l-istedina li qed jagħmlilna Ġesù illum, li nkomplu nitgħallmu, inkomplu niffurmaw lilna nfusna, kif wara kollox ukoll il-Knisja llum tħeġġiġna biex nagħmlu, u anki wkoll biex ma nħallux li niġu Skjavi tal-affarijiet ta' madwarna, skjavi ta' dnubitna, imma nħallu 'l Ġesù jeħlisna, jagħmilna bnedmin ġodda. Il-paċi magħkom.